Kwazwai vana vaMwari, ndinokugamuchirai kuchirongwa chezuva ranhasi apo tiri kudzidza zveukuru hwaMwari kuburikidza neupenyu hwaDaniel. Iyi shuviro yedu kuti Mwari dai angataurawo nemi sekutaura kwaari kuita nesu nekuda kweshoko rake. Regai tiverenge Mubhuku raDhanieri chapter 6 chaverenga kubva pavhesi number 1 kusvika pavhesi number 5. Bhaibheri rinoti zvino Dhariasi akaona kuti zvakanaka kugadza machinda ane zana namakumi maviri paushe hwake vaifanira kuva paushe hwose. Pamusoro pavo akagadza vakuru vatatu, Dhanieri ari mumwe wavo, kuti machinda awa auye namashoko ose kwavari uye kuti mambo varege kutadzirwa. Zvino Dhanieri uyu Akapfuura vamwe vakuru namachinda, nokuti maari makanga muno mweya wakanaka kwazvo. Mambo akada kumuita mukuru woushe hwake hwose. Ipapo vakuru namachinda vakatsvaka mhosva yavangapomera Dhanieri pamusoro poushe, asi vakashayiwa shoko, kana kushaya mhosva, nokuti akanga akatendeka Uye kwakanga kusina kutadza kana mhosva kwaari. Zvino varume ava vakati, Hatingatongowani shoko pamusoro paDhanyeri uyu kana tisingamutsvakiri iro pamusoro pomurayiro waMwari wake. Musoro wenyaya unoti, Saka muchaita sei? Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu, taurai nesu panguva dzino kuti tigone kubva pane kumwe kutenda tiende pane kumwe kutenda muzita raJesu. Amen. Amen. Pane murume anonzi Mahatma Gandhi anozivikanwa nemawisdom words ake mawisdom statements imwe yacho yandinofarira akataura akati i like your christ but your christians I don't like them. They are so unlike your Christ. Ndiyeye anotaurawo abvunzwa rimwe zuva kunzi iwe bhuku raunofarira mukati meshoko ramwari ndiripi anoti a ini ndinofarira bhuku radhanyeri nekuti mubhuku radhanyeri tinowana murume ari passive but ari resistant a passive resister of yeah. all times toda kutaura pano pamusoro pemurume anonzi daniel 605 bc nebhukadhineza anosvika jerusarema opamba nekuparadza obva azvitsvakira choice young man ndo paanotora vana dhanyeri ndo paanotora vana shadrek vana mishek naana abednigo navo kubabylon at this time he is the ruling empire ndiye ari kutonga panguva iyi nebhukadhineza achitonga achitonga nguvawo yake inopfuura pakupfuura kwenguva yake bhaibheri shoko ramwari rinotiudza kuti kwakauya belshaza belshaza achiuya he could not get rid of daniel nekuda kwemweya wakanga uri muna dhanyeri ndobva amutora akatanga kushanda pamwe chete naye rimwe zuva afarisa belshaza anomwira zvinodhaka mumikombe yemutemberi obva aona ruoko rusina ropa richinyora kumadziro mene mene tekeo ufasini ndobva anzi izvi zvorevei kukanzi aripo muchinda anogona kutiudza nyaya idzi dhanyeri anodaidzwa obva ati arega ndikuudzei mambo imi mayerwa imi mukaonekwa makareruka ipapo bhelshaza achifara kuti a dhanyeri andidudzirira zvandaona anomuti ndichakupa nguo tsvuku purple in a golden chain ndoda kukukudza nekuti wandiitira zvikuru vari bhizi kudaro darius anosvika achibuda nechemumwena nekuti umambo hwabherishaza hwanga hwapfuura bhabhironi iri kufanira kubva musoro wegoridhe wadonha waumburuka pasi medopezhia yasvika mamedzi nemapezhienzi vachisvika darius anotarisa oti ko uyo ane nguo tsvuku ndiani kwanzi haa ah, uyo anonzi dhanyeri ndoda kuti muone zvaitika apa dhanyeri achinja makingdoms kwete makings makingdoms umambo hwabva pabhabhiloni hukaenda papersia nemamidzi but dhanyeri haasi kubviswa ari kuramba achingotonga pamwe chete navo you need to understand kuti at this time daniel is 88 years of age number one number two you also need to remember kuti muranda uyu inhapwa iyi yakatorwa jerusarema but nyange zvakadaro mweya uri maari the excellence of the spirit in him inoita kuti nyange ari nhapwa awane zvigaro zviri pamusoro kudarika vepo kandikupei muenzaniso muzvinzwisise zvakanaka the first republic yeah. yenyika yezimbabwe the first republic yakauya ikapfuura kukauya second republic varipo vaitonga mufirst republic they could not continue nyange vava vari macitizens you need to understand that nguva yasmith vaitonga naye pakazouyawo humwe utungamiri havana kukwanisa kukontinya nemhaka yekuti zvaa zvachinja regime change but nyange zvakadaro they were citizens we are talking about munhu akatorwa kubva kunyika yavo akaunzwa mubhabhiloni iko zvino kwaane mamedho nemapersia danieri achiripo the excellence in the spirit of daniel saka patinoverenga tinoona umambo huchichinja saka kusimuka kwadanieri was a threat darius akabva atoti aiwa uyu ndomuda manje because ndiri kutoona kuti mweya uri maari wakanaka regai ndimutore ndimuswededze vhesi rati akada kumuita mukuru veko vakati hatidarozve hatida ende zvivafana izvi dhanyeri akura ave mutana izvi zvivafana zviri kutokonya to zvinofanana nekuti wagara pakambani nguva refu pongouya kamupfanha kachangobva kurohwa musoro nekepesi nemutungamiri wenyika kovzosvika kuti ndipe maripotsi nekuti ndookaakainjiniya iwe waane 40 years uripo waakukapa mari kurwadza kwazvo ndoo zvakanzwa vanhu ava vaona kuti dhanyeri asimudzirwa isu tiri vepo tisina kupiwa chinzvimbo saka bhaibheri rinoti vakaedza hey. kumutsvakira mhosva you need to under munofanira kuti musamhanya apa kana muchipaverenga daniel was a straight arrow in two things principle and administration akaititange neadministration kana maa makateerera vhesi kwanzi pakaiswa machinda 120 pamusoro pe120 ndipo pane vatatu one wacho ari daniel saka iyi nyaya iyi yakaitirwei nadarius is what it was an effort to try and curb corruption kuti mambo arege kutadzirwa kuti mambo asarane loss pakaiswa maodita 120 plus 3 daniel ari umwe wacho saka varume ava administrative wise vari kutsvagira danieri mhosva pamaodita 122 daniel came out clean administration dzake dzese uyo akapedza naye oti chimbotrayawo uyo opedza oti chimbotarisawo uyo opedza oti mira kwaivira ndozvitarisa mangwana i don't know how long it took but for 122 auditors daniel came out clean vakati ha todii ngatimbomutsvagei kuprinciple ane ane small house here daniel haana ane munhu waakambotuka here daniel haana ko ane munhu here waasingataudzani naye hapana pane here waakatorera chunhu akasadzosera hapana so daniel's purity was too pronged administratively and morally administratively and principally daniel was clean vakamugarira pasi vakamutsvagira mhosva vakaishaya hainzwai makristu kungobvunzawo muzuva ranhasi kuti imi tikaigarira pasi imba iyaiya munobuda makachena here hatiiti 220 maodya toisa 1 munobuda here administratively kubasa kwenyu kwamunoshanda handi here nyaya dzekuti maakugona kuviga zvunhu but dhanyeri anga ari a straight aro vakamugarira pasi vari 122 and he came out clean kungobvunzawo kuti mota nekuwanda kwadzo mukaapoti dzenyu munobuda here hatisi kuti zvakaipa kuva nazvo tiri kungoti daniel was clean anga akachena mukomana aiwa horaiti pamwe administratively makachena tobvunzawo principali tobvunzawo morali kuti horaiti zvekubasa muri kugona zvekungwavha nekutsvaga mari muri kugona ko paunhu apa makachena here sekuchena kwava kwakaita daniel principally clean administratively clean Amen. oh what a challenge the standard Amen. is high the standard is high vana vamwari chimboita one second just to run through your life izvezvi foni iri muhomwe mako you are not clean foni something as small as a phone and yet daniel as high and lifted up as he was he was found with no fault daniel 6 vese 22 inotaura kuti anga asina mhosva pavanhu nekuna mwari administratively and morally Dhanyeri anondifungidza mashoko aJesu pana John chapter 14. Yeah. Jesu anoti kuchauya mweya munyaradzi. Achauya uyu. But kuchauyawo anonzi the prince of this world. Verse number 30. Anoti the prince of this world is coming. Yeah. But he has nothing in me. All right. ndinan'anidzei muone kuti ndine here chinoti satani satani mandiri nditarisei am like an open book kwamuri nditarisei muone kuti pane here chinodaidza zita rasatani kwandiri vamwe vedu kana satani akavinga zvinhu zvake anozviwana mudzimba dzedu kana satani akavinga zvinhu zvake anozviwana mumabank account edu satani akavinga zvinhu zvake anozviwana kumapurazi atakaunganidza But Jesu akamira akataura akati when the devil tries to find something in me he will find nothing zvakafanana nekuisa magneti padanda harimuvhi danda asi ukaisa magneti padanda nyange kuseri kune tusimbi unotiona tuchifamba nemhaka yekuti pane kakuwirirana kaitika ndinokubvunza munhu wamwari When the devil comes looking for his things, will he not find them in you? haazviwani here mumba mako haazviwani here muhodrop yako haazviwani here mubank account yako haazviwani here pakushamwaridzana kwaunoita nevanhu jesu akamira saka ndinoona daniel ari a type of christ nditenderei ano because dhanyeri ari kuti ari kuti akatariswa kuti ndakachena jesu wotariswa kuti neni ndakachena chakaita kuti labhani atevere jakobho rashe wanga atora zvinhu zvababa vake mm-hmm. akamutsvaga ndo zvakaita kuti ati ukaona uchiri netunhu twasatani you cannot stand and say the devil has nothing in me bhaibheri shoko ramwari rati yeah. vakamutsvakira muchokwadi but havana kana chimwe chavakawana
maita basa mufundisi mwe munyori anotaura kuti kune inonzi christology eschatology there is a movement as we near the end vachararama zvekuti vachasvairwa mhaka vacharatidza in the end time in the eschatological time period the principle of christ vachasvikirwa vari vatsvene mukacherechedza bhaibheri rinoti

telios imbeu yaibva zvakazarwa chapter 14 verse 5 kunyange nemumuromo mavo there is no guile in their mouth vachaexaminwa they are pure virgins for before the lord that's why ichinzi the last generation theology vachararama the legitimate bonafide movement movement ichararama yakarurama pamberi pamwari such a movement This is a typology inomirirwa naDaniel. Very faithful before God. Kanga akarurama anotiratidza paya Pilate atarisa kuna Jesu anoti I have looked in this man Yeah. and I have found no fault in him. Anogeza dish o- o- o- orinza maoko oti handina mhaka nemurume uyu. As we near the close of time when great controversy issues will escalate, there is a movement that will live primitive godliness ichararama utsvene a righteousness that will have influence utsvene hunokonzeresa ukatarira mazuva adaniel zvinonzi the church and the state united together kuti vabate danieri vaka zvenyika tamushayiwa let's enter into the realm of the ecclesiastical religion paanonamata ngatimusunge mbira dzakondo regai ndimbotaura god in his wisdom used the church and the state principle separation of powers hande kutheocracy mukatarisa moses was the state leader waitungamirira zvenyika but aron controlled the ecclesiastical power ndiye aitungamirira church

the catholicism the power yakakumbira the political power from france so that you'd have the power izvi zvinoratidza zvazvichaita kumazuva ekupedzesera chii chichaitika the church who seek political power from the state that's why zvakazarwa chapter 17 verse ndea 3 anoti ndakaona mukadzi akatasva chikara chitsvuku why the woman has no power riding upon the beast iye haana simba akatasva the super power which is the state against the christians who have reached the state of spiritual maturity satani anovhunduka kana vatsvene vakarurama ndokusaka hebrews chapter 11 verse 38 to 40 chiti vazhinji were laid in the graves not receiving the promise why mwari was looking for the holy seed in the end time period vachararama kusvikira pavanoti satan has nothing in me demonstrating the character of God, then the Persian kingdoms of the times will legislate a decree against the Christians. Saka vadaro chii chakaitika zvinonzi madzimambo ePersia vakaungana and consolidated their offices and their power against one thing vakati ngatiise mutemo usingachinjwi an edict or a bull with a threat of kuti munhu kana ada asina kunamata anowana a fine or an intimidation or a death penalty vanoisa but daniel a faithful man he had the principle of the decalogue

They will stand for the principles of God. Ndinhasi muvengi ari kuronga nzira nemaavenues of the Persian degree. Ngatirambe takabatirira pakutenda. Thus says the Lord, tinosvika kumusha.
Rangarirai musoro wenyaya uri kuti saka uchaita sei? Rega ndobokuvhunza iwe muteereri. Uchaita sei kana nyika yatadza kugarisana newe? Uchaita sei kana chitendero chako chopesana nezvinotendwa nenyika? Saka muchaita sei? Regai ndombotaura nemi maKristu. Ndimi munoparidza mharidzo yekuti muchatiza muchienda kunzvimbo dzakasiyana dzakapamhama, kumakomo nekumapako. ndobvunza nhasi muchaita sei kana nyika nesteti zvabatana chechi nesteti zvabvumirana kuti ava tavatadza ngavasungwe saka muchaita sei kadzokei kubhaibheri vhesi ya9 na10 zvichidzika nawo ipapo bhaibheri rangu rinonditi vhesi ya 9 naizvozvo mambo dhariyasi akaisa zita rake parunyoro nechirevo zvino dhanyeri akati anzwa kuti runyoro rwaiswa zita ramambo akapinda mumba make zvino mahwindo ekamuri yake akanga akazarurwa achitarira kurutivi rwejerusaremu akapfugama pamabvi ake katatu pazuva akanyengetera nokurumbidza mwari wake sezvaaisiita ipapo varume avo vakanga vaungana vari vazhinji wakawana dhanyeri achikumbira nokunyengetera mwari wake ipapo vakaswedera vakataura pamberi pamambo pamusoro pechirevo chamambo vachiti hamuna kuisa zita renyu pachirevo here kuti ani nani anokumbira chinhu kuna mwari upi noupi kana munhu upi noupi namazuva ana makumi matatu asi kwamuri imi mambo makati awisirwe mugomba reshumba ndizvo here mambo akataura akati ishoko rechokwadi murayiro wavamedia navapersia haushandurwi mm. na ndoda kuti muone chinhu ichi vatosvika pakunyora mutemo mm. murume one akonzeresa kuti constitution yenyika ichinjiswe pamusaka pekunamata kwake unenge wanamata ukaona nyika yakuchinja constitution wanamata and uh, daniel did not have to advertise pakachinjwa constitution but chinzwa manje zvikanzi daniel akamirira signature yamambo kuti mutemo uasendwe waasendwawo yalaw daniel ndokupinda mumba make vhesi rati akanovhura akanovhura mahwindo yeah. now pane one thing chataurwa nevhesi chatapotsa mm -hmm. imba yadaniel itwo or three story right. akaenda mutop story mm -hmm. ndokuvhura mahwindo kuti vanhu vese vamuone mm -hmm. daniel could have prayed muground floor yeah. but akati ayewa varume I will go into the second floor. Zvinondirangaridza chapter 3. Yeah. Mubani redhura. Mai vana Shadrach, Meshach na Abednego. Yeah. Mubvunzo wamaifanirwa kuita. Daniel ari kupi mu chapter 3? Haaonekeri. Saka anofanirwa kupindura shamwari dzake. Kuti vakomana makaonererwa mubani redhura. Mukapindura mambo mukati hatina hanya. regai ndikuratidzei kuti neni handina hanya tiri tese mumatrench ndokuvhura mahwindo daniel would have reason akanamata mufirst floor hapana aimuona but akakwira mukamuri yemudenga ndokuvhura mahwindo kuti munhu wese amuone ndokutanga kunamata and anamata zvikanzi vakamuona maconspirators vakabva wamhanya nereport mira ndikuudze vachisvika nereport vakati mambo yeah. Tive, we have it on record kuti imi makatosaina decree pane yeah. chinhu one chinondinakidza yeah. mapersians ndo vakatanga neinonzi hard and fast rule right. kachirongo kamunotaura nhasi kekuti its cast in stone haiwa muri kubhorowa from the persians okay. because vanoti kana taita chinhu tabvumirana its cast in stone it can never be repealed saka daniel ari kuti you as the persians you have your immutable law but vhesi manje rati imi mambo makati pa30 days hakuna anofanirwa kunamatwa kunze kwenyu imimi mambo saka daniel wane first commandment thou shall have no other gods

vanamata saka mambo akasvikirwa neripoti zvikanzi uyu atotsemura mutemo wenyu mambo anofanirwa kuenda mugomba reshumba vatomira ndombobvunza saka muchaita sei makristu imunoparidza soko rekumakomo nemapako

saka muchaita sei edict paichauya nekuti kumakoma hakusi kuendwa nembwende kuri kuendwa nevanhu varova open defiance passive resistivity imimi kana muri kutombotadza kumira pasina edict iripo munonetsekana kuva faithful principally ezvino izvi hapana mutemo unokusungai munoba bhondi rekubasa administratively muri kubuda nezvinhu muchaita sei kana waa mutemo unosungisa kana kuurayisa as for daniel akati ayo its okay ndobva toenda kuna mambo zvikanzi mambo don't even worry about me zvandatoita izvi im not careful yeah. to be so particular to your law because i uphold god's immutable law zvikanzi mm. im not afraid reka ndimbobvunza yeah. he's faced with the lions den mm. and is not moved ndobva aendeswa now ndoda vadzidzi vebhaibheri umwe mudzidzi webhaibheri anoti the den ranga riri pit thats why bhaibheri renyu richitoti the lions pit saka pazasi ponzi the roof to the pit was transparent okay. because this was used for the king's entertainment to those who defy the immutability of the law of the Persians. Saka mambo akati huyai naDhaniel. Mambo ndokuudza Daniel mukafunda vhesi rinoti may your God who always defends you save you this time daniel akati with pleasure ndokukandirwamo but mambo in his heart he knew kuti there was no faithful man in the whole of persia as daniel though a jew though a slave yet faithful vamwe nhasi mutori ne the right to citizenship mune the right to claim to everything you have yeah. but you are unfaithful but daniel a slave sure. and a jew in a persian kingdom was still faithful mm. saka imi muchaita sei mm. akandirwa mubhaibheri rinoti on record mangwana kuseni mambo akamhanya ndokunobvunza zvikanzi daniel urimo here to his amazement mm. akanzwa mukomana achideedzera zvikanzi all oh, king live forever when you remain faithful god is so faithful and just to fight for your battles vazhinji vedu tinodududza kana zvaoma but as for daniel he knew kuti kana ukamira padombo dombo ndijesu he will fight for you and daniel was delivered but mubvunzo wandoda kubvunza iwe muteereri nhasi in the position that you are, in the circumstance that you are, in the disposition that you are in, are you faithful? Kana usiri, mubvunzo wangu ndewekuti saka uchaita sei? But tine mhinduro. Avo voga vanomira pana Kristu. Dombo rekare, dombo remakore, vanorwirwa ivo vavete. Bhaibheri rinoti kana tikamira pana Jesu, kana tikava faithful, he is just, He is faithful. He will deliver us. Amen. And in the end, Daniel was delivered. Amen. And marecords akanyorwa zvikanzi imi mamuchiti Daniel anokundikana uyai kuno zvikanzi vakajustify vakati aiwa the lions were not hungry zvikanzi it's okay torai madzimai enyu nevana venyu muuye navo kuno bible has it on record pavakakandwa into the pit before they hit the ground anga amapfupa meaning god had delivered his own zvinogoneka bedzi kana tarambira muna kristu if we remain in him and he in us he will deliver us nyika nhasi inotsvaka varume nevakadzi vanomira padombo rekare who will say we will uphold god's immutable law otaura newe nhasi

namatanisi wherever you are the door of probation is still open mwari anogona kuti pasimba raakapa daniel if it's your plea and desire namata nesu pataakunamata
baba vedu vari kudenga muzita rajesu you have challenged our hearts tamudzidza dhanyeri taona kuti the standard is high asi tinofara nekuti tinokuzivai imimi jesu Munotinzwisisa zviri nani, munotibatsira patinotadza, nepatinotaira nepatinorashika. Tiri kukumbiraiwo panguva ino mutikanganwire kudarika kwedu. Kana zvazoitika muupenyu hwedu kuti mitemo miviri icharwa, tidzidzisei kusimudza wenyu. Tibatsirei pazvinhu zvidiki zvatiri kurarama pazviri mazuva ano, tigone kukuraramirai. Maita henyu Baba vari kudenga, Tinotenda nyasha nerudo ramaratidza pakutaura nesu kuburikidza neupenyu hwaDaniel. Muzita raJesu tinonamata. Amen.
Zira yekudenga zere namo, zviwi zvinoita mtoro